Eng Hand voll Gléck. D'Eli a seng Mamm sëtzen am Bus a schwätzen iwwert all déi flott Plazen, déi si bei hirem Ausfluch an der Stad gesinn hunn. Si waren am Péitrussdall, ënner der aler Bréck, wou si mat vill Spaass dem Li seng éischt Minigolfpartie gespillt hunn. Hui! jiipst hie voll Freed. Daat war flott, déi kleng Bäll an d'Lächer ze schéissen. Dono ware si am Skaterpark, wou de Lee mat groussen Aen deenen akrobatesche Spréng vun de Jugendlechen nogekuckt huet. Esou e fäerwegt Briet mat flotten Zeechnungen hätt ech gär fir mäi Gebuertsdag, mengt hien. Virun allem awer huet déi riseg Äerdbeerglace mat faarwege Grimmelen et dem Lee ugedoen, déi hie mat senger Mamm op der Place d'Armes op enger Terrass giess huet. Hum, reift hie sech de Bauch, déi war immens gutt, Mamma. Maache mir dat nees emol? Wann ech glift, wann ech glift. Majo sécher, äntwert si a laacht. Mir musse jo nach onbedéngt déi aner Sorte schmaachen, déi de Glassemann huet. Dobäi pëtzt si dem Lee en Aen zou. Op eemol hält de Lee op mat schwätzen a kuckt d'Fra un, déi sech am Bus vis-à-vis vun hinne gesat huet. Si stuerkt hien a seng Mamm a schonn déi ganze Zäit esou komesch un. Hien hält d'Hand vu senger Mamm ganz fest a seng kleng Hand a seet mat eeschter Stëmm, Dat hei ass meng Mamma! D'Madame ass genéiert a seet, Entschëllegt, mee ech war esou erstaunt, Äre Jong esou mat Iech ze gesinn, datt ech net konnt ewechkucken. Firwat erstaunt? freet dem Lee seng Mamm. Majo, äre Bouf ass jo awer aus engem asiatesche Land, an dir net. Sidd dir dem Jong seng richteg Mamm? freet d'Fra dunn. De Lee ass rosen, mécht eng Fauscht a wëllt schonn ëppes soen, mee seng Mamm ass méi séier. Ma wat ass dann eng richteg Mamm? D'Fra fänkt u mat tuddelen a seet, Majo, ech mengen, majo, ech wollt elo net onhéiflech si, mee abee, et ass jo awer ze gesinn, datt et net Äert richtegt Kand ass. Dem Lee seng Mamm zéckt net laang a freet, Wat ass dann e richtegt Kand fir Iech? Si hëlt de Lee dobäi an den Äerm a kuckt d'Fra ganz eescht un. No engem kuerzen Abléck flitt si dem Lee mat der Hand iwwer de Kapp a seet lues, Dem Lee seng Mamm konnt sech leider net méi ëm hie këmmeren a mir hunn de Bouf dunn adoptéiert. De Lee ass wuel net a mengem Bauch gewiescht, mee vun Ufank un a mengem Häerz. Vum éischte Moment un, wou ech hien a mengem Äerm hat, war hie mäi Kand. An ech seng Mamm. Et war vum éischte Moment un en déift Gefill vu Léift, dat ech gespiert hunn, a mir waren direkt mat onsen Häerzer verbonnen. Ech ginn him all meng Léift, esou wéi eng Mamm et fir hir Kanner mécht. Hien ass meng Sonn, hien ass mäi Stär, an esou déif a mengem Häerz, wéi et nëmme ka sinn. Si straalt iwwer d'ganz Gesiicht, dréckt de Lee léif u sech, hëlt seng Hand a fiert weider. A wa seng kleng Hand a menger ass, duerchfiert mech all Kéier en absolut Glécksgefill. Ech si frou, dem Lee seng Mamm ze sinn an esou e gudden a léiwe Bouf ze hunn. Egal ob hien aus mengem Bauch kënnt oder net, hien ass a bleift fir mech ëmmer mäin Jong. D'Fra ass an der Tëschenzäit ganz rout am Gesicht ginn a seet, Dir musst mech entschëllegen, ech hu wuel nach ni vun enger Mamm esou schéi Wierder héieren. An Dir hutt Recht, et ass egal, ob d'Kand aus Ärem Bauch kënnt oder net, et ass Äert Kand. Ech wënschen Dir, léiwe Lee, an Iech, Madame, nach e schéinen Dag. Si steet op, wénkt hinnen a klëmmt aus dem Bus. De Lee kuckt seng Mamm un a freet si ganz erstaunt, Mamma, firwat verstinn déi aner Leit net, datt s du meng Mamma bass? Si laacht hien un an äntwert, O léiwe Lee, d'Leit verstinn net ëmmer, datt et net wichteg ass, wou een hierkënnt, wéi eng Hautfaarf een huet an ob een aus engem sengem Bauch ass oder net. Si urteelen op d'Ausgesinn oder op aner Saachen a vergiessen dobäi, datt ee Léift net mat den Ae gesäit, mee mam Häerz. Si hëlt seng kléng Hand ganz fest an hir Hand, dréckt dem Lee en douce Kuss op d'Stir, an an hirem Häerz spillt si nees dat Glécksgefill, vun deem si grad erzielt huet.